Igbe o nyame sa yeye o. Igbe nyame sa aseda o. Aseda nko a ne yɛde bɛma nyame. Abusuafoɔ mekyeakyea obi biara. Um, menim sɛ Onyankopɔn adom obiara ho yɛ. Aseda nka Awurade. Ɛyɛ Nyame adom, ɛyɛ Nyame adom, ɛyɛ nokorɛ. Ɛyɛ Nyame adom nti na ɛna anɔpa yi me ne wo mmienu yɛte ase. Me dɛ da biara maka sɛ time biara a mɛba biara no, deɛ ɛdi kan aseda na mede bɛma Tweediampo Nyankopɔn. Ɛsiane sɛ ɛyɛ Nyame n'adom ne n'ahummɔborɔ ana wahwɛ me so abɔ me ho ban ama adepa akye me. So woahu? Aha! Ɛnnɛ da yi, wɔde nnɛ da akyɛ me sɛ mensan nyɛ ɔkra teasefoɔ. Ɛnyɛ m'ahoɔden, ɛnyɛ me tumi. Ɛyɛ Tweedi a mpo Nyankopɔn, N'adom ne N'ahummɔborɔ, ana aso me ana wo nso woso. So woahu? Aha! Ɛna nti ɛtwa, ɛsɛ, fata sɛ wode aseda ma Onyankopɔn Tweediampɔn. Ɛyɛ N'adom nti na Ɛnnɛ wote aseɛ o. Ɔno na ama wakwanya sɛ fa tena ase. So wahu? Ɔno na ama wakwanya sɛ fa tena ase nnɛ. Ɛɛ ɛɛ ɛɛ asetena a ɛna nɔpa yi anaasɛ ɛnɛ dua yi ɛɛ wanya adom wɔ Nyankopɔn anim no ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ Nyame adom Nyame na ɛde akyɛ wo Nyame na ɛde ama wo. a bosom biara ntumi nyɛ, ɔho, ɛɛ nsuo biara ntumi nyɛ, kɔnfoɔ biara ntumi nyɛ, malam biara ntumi nyɛ. So ɔho de mekyerɛ no, nipa dasani biara ni hɔ nom a obetumi ayɛ. Wasetena a woteɛ na anɔpa ade akye wo, ɛyɛ nyame na ɛde saa adom na adom wo, nyame na ayɛ de ayɛ dɛ de ama wo. Nti na ɛsɛ ɛfata sɛ wode aseda ayɛ dɛ ɛma no. So ɔho, ɛɛ mɛnhwɛ wo tebea a wowɔ mu. Wahu dɛ mekyerɛ no, ahaa, mennyɛ sika nsa, eh, ɛnyɛ sikani, ɛnyɛ ɔdefoɔ, eh, mentu kwan nkɔ aburokyire, eh, mɛmmɛyɛ nipa kɛseɛ ansa na ɔde nyame ase da ama no, anaasɛ ansa na wahu sɛ nyankopɔn ayɛ dɛ ayɛ bi ama wo, daabi, wate aseɛ, ahaa, mɛmmɛyɛ nipa kɛseɛ ansa. Mɛyɛ sikani o, mɛkɔ aburokyire, ɔho mɛnsisi fie akɛseɛ, ɛnna cars akɛseɛ mu, ansa na wahu sɛ nyame ne wɔdi ne yie. Wate aseɛ? But wabrabɔ mu, nneɛma a ɛkɔ so biara no, ɛwɔ sɛ ɛsi, ɛwɔ sɛ ɛba. Na sɛ wote ase no, Ɛyɛ twɛdi a mpo Nyankopɔn na ama wo akwanya sɛ fa tena ase because ɔwɔ daakye ɛde ma wo. Ɔwɔ awieɛ papa de yɛ dɛ ɛde ma wo. Ɔho, ɔwɔ botaeɛ bi ɛyɛ dɛ ɛda w'anim ɛde ma wo. So ate aseɛ? Ɛɛ, ɔpɔn wo haw a wo mu nyinaa no. Ɔpɔn ɛɛ w'amanneɛ a wo mu nyinaa no. Wo sɛdeɛ wo sitie biara no, obi ɛnya wo ayɛ. sɛ wɔn ho deɛ mekyerɛ no wo wote wɔ yi obi enya wayɛ ɔpɔn wo haw nyinaa o obi nya wayɛ because ebi a na baabi a wowɔ no na obi ni bi obi obi ni obi nyina saa nyaayɛ no sɛ wɔn deɛ mekyerɛ no aha but wɔn ankasa wotumi sɛ wowɔ haw mu wowɔ amaneɛ mu wowɔ problems mu wɔho nanso me se wo haw nyinaa akyi no. Sɛdeɛ wosi teɛ no, obi renya wo ayɛ. Enti sɛ na anɔpa yi sɛ adeɛ akye me na meda me mpa so sɛbesɛbe mprɛ bi a meda me mpa so sɛ wahu ɛɛ ade nti na memfa aseda ma Nyankopɔn. Ɛwɔ mu sɛ me mete hɔ yi mewɔ haw, mewɔ amaneɛ, mewɔ problem because nneɛma bebree si m'ani so a mepɛ sɛ me nsa ka, me nsa nyɛ dɛn ɛnkae. Baa mentwɛn sɛ me nsa nka ansa na mede aseda ma Twɛdeampa Onyankopɔn. Wate aseɛ? Because baabi a ebi koraa meda sisi a no, obi koraa nna hɔ bi. But menim sɛ mewɔ haw, menim sɛ mewɔ problem, menim sɛ mefeesi amaneɛ. So ho ne mekyerɛ no? Nanso me, obi nnya me ayɛ. So wate aseɛ? Ɛna me nso menya obi ayɛ dɛn? Ayɛ. Ɛyɛ saa na ɛteɛ. Enti mentwɛn sɛ menya sika, mentwɛn sɛ menya ɔdefoɔ ansa na mede aseda ma Twɛdeɛ Nyankopɔn. Ɔho, mede aseda ma Twɛdeɛ Ampɔn Nyankopɔn. Eh, sɛdeɛ mesi tie biara, mede aseda bɛyɛ dɛn? Ɛbɛma no. Wate aseɛ? Ɔpɔɔ me haw nyinaa, mede aseda bɛyɛ dɛn? Ɛbɛma Nyankopɔn. Saa. Enti fa aseda ma Twɛdeɛ Ampɔn Nyankopɔn. Wate aseɛ? Na wo, obi enya wo ayɛ. Wo haw a wowɔ mu nyinaa, w'amanneɛ, wo problem, wo problems a wo face nyinaa no, obi enya wo ayɛ. Wate aseɛ? Nti problems no, ayɛ na wato bi agu. Ɛwɔ sɛ ohunu sɛ ɛbla a adeɛ akye wo nko ara deɛ Nyame ana ama wɔ saa akwanya no. Wo problems no a wowɔ no, wo haw no a wowɔ no, ɛtoɔ bɛtwa. Wahu? Nyame bɛtumi, obeyi afiri hɔ. Ɛno nti na wama adeɛ akye wo no. Sɛ Nyankopɔn ma adeɛ nkye wo a, anaasɛ wo problem no sɛ ɛto ntwa a, wo haw no sɛ to ntwa Nyame mma adeɛ nkyɛ wo. So wɔ ho, wo yadeɛ a, wo yadeɛ a ɛgyegye wo, ɛha wo a, wo deɛ wonim sɛ wo deɛ wɔnwu awie. Hwɛ, mese ɛberɛ a adeɛ akye wo nnɛ yi, Anidasoɔ wɔ hɔnom sɛ Nyame bɛtumi asa wo yadeɛ. Anidasoɔ wɔ hɔnom sɛ Nyame bɛyi yadeɛ no afiri wo so. Wate? Aha. Ɛduru mmerɛ bi koraa no, na obi a wawuo koraa no, na wɔ anidasoɔ sɛ obɛtumi aba nkwa mu. Obi a na wawuo eh, Yesu Kristo na n'adamfo ne um, Lazarus. N'adamfo paa, ne yɔnko brɛboɔ paa. So wɔ ho? Aha, Lazarus wui. Anaasɛ na Lazarus na ɔyare. Mmerɛ a na ɔyare no, yɛbɔɔ Yesu Kristo amaneɛ sɛ n'adamfo, ne yɔnko paa Lazarus yɛ dɛ ɛyare, enti ɔmmra mɛhwɛ no. Yesu yii n'ani, ɔtwi, ɔtwi, ɔ, ɔ, ɔ, ɔtwii n'ani, ɔpuu ne to koraa, wamfa ho, wamfi, na ɔgu so ɔreyɛ n'adwuma. so ho de mekyerɛ no n'adamfo paa o eh, ne yɔnko brɛboɔ paa lazarus so na wɔyale yɛtu abɔfoɔ kɔse yesu sɛ w'adamfo yɔnko lazarus yɛ dɛ ɛyale na fa oni kɛkɛ bɛhwɛ no because wonam na wosa yaleɛ wonam na woboa manfoɔ wei deɛ wo yɔnko paa wotwotwo mutwo ɔyale Enti bra na bɛhwɛ no. Yesu amfi, oyii n'ani. So ate aseɛ? Enti wohu sɛ tɛm biara na meka sɛ Nyankopɔn de mmerɛ, ɔde time na ɛyɛ n'adeɛ. Yesu yii n'ani, wammua sɛ ɔbɛkɔ akɔhwɛ Lazarus, ɛmaa Lazarus wuui. So wɔho, ɛyɛ me sɛ Lazarus koraa me sɛ owu daadaa mu three days ansa na Yesu Kristo ɛyɛ dɛn? Ɔrekɔ akɔhwɛ, ɔrekɔ akɔsra n'adamfo Lazarus. Wanduru hɔ koraa na abɔfoɔ hyiaa no ka kyerɛɛ no sɛ, W'adamfo no wɔwu o wɔwu bɛyɛ three days kura ni yes sɛ three days o sɛ two days o wɔwu nti yɛsɛ kura de akakra kwadan mi sɛ wabɔn so wɔho de mekyerɛ no but wɔkaa sɛ mo deɛ moma me kwan na menkɔm na mommie no so ɔho de mekyerɛ no na menhwɛ adeɛ so wɔho aha yesu kɔɔ mu ma ebie ne so hwɛ n'adamfo no. So wɔho. Wɔma ne ɔho sɛ wanko mu kora mpo no a ogyina akyire baabi, ogyina akyire baabi ɛfrɛ bɔ n'adamfo ne din sɛ ɔmpie mmra anaasɛ ɔkɔɔ mu kɔkɔ nyane n'adamfo no obi a na wawu da mmiɛnsa o. So wɔho. N'adamfo no ɔtumi kɔ hɔnom kɔkɔ nyane no. Ɛma obi a na wawuo no, ɔnni anidasoɔ, obi a na wawuo no, na ɔnni ahotɔsoɔ, obi a na wawuo no, na ɔnni daakye bia because nipa sɛ owuo a, wo daakye, w'anidasoɔ, wo biribi asa. So wɔn de mekyerɛ no? Yɛn nyinaa yɛ aware, na ne daakye, n'anidasoɔ, ne biribi asa because wabɔ n'abrabɔ awie, w'abrabɔ no, wowuo a, da a wobɛwuo no, ɛna wabɔ w'abrabɔ, wo daakye, wo biribi asa. wonni anidaso wɔ baabi a because wowu yɛkɔto atwene nkora mpokora no lazarus yɛtumi nyane no ma ne sɔre yɛ dɛ ɛbae sɛ ɔho de mekyerɛ no na nka mpɛ sɛ wo a wote ase a wode adeɛ akye wo wo na wo de wohu sɛ nidasoɔ ni hɔ wohu sɛ daakye ni hɔ wohu sɛ wodeɛ woapem meboa ana woda so te ase no anidasoɔ wɔ hɔ de ma wo ɛberɛ a nyame abɔ ho ba ma ade kɔ akye no nneɛma bɛtumi asesa So wɔn de bɛkyerɛ no? Eh, ebu wɔn ma obetumi aka sɛ, ah, eh, wo deɛ wo tete asɛm, Lazarus asɛm na nnɛ woka no. Lazarus tete no o, ɛnɛ mmere mu, anaasɛ ɛnnɛ wate sɛ yɛse Yesu Kristo bi wɔ ebi a wanyane obi, anaasɛ ɛnnɛ koraa no, wate sɛ ɛnnɛ yɛse obi awu ama ama nipa na sɔle. Na ebi a na ɛnyɛ nipa, ɛnyɛ ɛnyɛ wo na wowu, na ebi a na wo sikasɛm na awu. So wɔ ho? Ebia na w'adwumasɛm na awu. So wɔ ho? Ebia na eh, amanfoɔ na ahyehyɛ wo bɔ bebree. Wɔn a wɔhyɛ wo bɔ nyina, obi afeeli wo. Ebia na ɛno na awu. Ebia na w'akwantuo na awu. Te sɛ me a meda ha a mepa akwantuo yi. Ɔho de bɛkyerɛ no. Ebia wahwehwɛ sɛ wobɛtu kwan, wahwehwɛ sɛ ɔbɛyɛ dɛ, wobɛtu kwan, wahwehwɛ sɛ wobɛtu kwan saa nso ɛnyɛ ye ɛmfa, wonya obiara na waboa wo. So ɔho de bɛkyerɛ no. Eh, wokɔ embassy a na yɛ refuse wo. Wokɔ eh, baabi a wobɛkɔ biara no eh, na yɛ refuse wo. Ebia na ɛno na awu wɔ w'abrabɔ mu. Ebia na ɛba, ɔho, woyɛ woyɛ ɔbaa anaasɛ woyɛ bɛrima. Ebia na ayɛ den ama wo sɛ wobɛfa yafunu. Ayɛ den ama wo sɛ wobɛnya akwadaa too nanso ayɛ den ama wo sɛ yɛbɛfrɛ wo papa. Ɔho, ɛno na ebia na awu wɔ w'abrabɔ mu. So ate aseɛ? But wo nipa no ankasa no deɛ, wo deɛ wote ase. Wo deɛ wote ase o, nanso w'adwuma awu, w'awaleɛ, w'awaleɛ awu, w'awaleɛ awu. Wo nnamfofoɔ a na wɔkɔ awale nyina, wɔn nyina da so te awale ase, but wo deɛ w'awale asɛe, w'awale agu, ana waba. Ebia na ɛno ana awu. Obiara wɔ ne problem, obiara wɔ ne haw. Saa ɔhaw no a ɛda wo so no, ɛne ne ɛwuo a ɛda ɛda wo so, but wo nipa no deɛ wote ase. Ɛ, mepɛ sɛ mehyɛ wo nkuran na meka kyerɛ wo sɛ, hwɛ, ɛberɛ a ɛnnɛ anɔpa yi, adeɛ akye wo no anɔpa yi, sɛdeɛ me meda me mpa so, wahu deɛ mekyerɛ no? Ahaa, ebia na wo deɛ, ɛnyɛ mpa wei bi, mpa wei bi so esi na woda o, na ebia na woda kɛtɛ so, wahu deɛ mekyerɛ no? Ebi koraa na wo deɛ kɛtɛ no koraa mpo no, wonnya bi so nyɛ dɛn, ɛnna, woda obi store anim, anaasɛ woda obi mantwoɔ baabi. Mepɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ ɛyɛ mmerɛ, ɛbɛso, ɛso a wo deɛ wobɛhunu nsesaeɛ a ɛbɛyɛ dɛ, ɛbɛba, ɛyɛ time, wahu deɛ mekyerɛ no? Ɛ, abrabɔ mu no, sɛ obiara ka sɛ ɔɔka ne deɛ ade akyerɛ wo a, wobɛto wo deɛ fanyinam, anaasɛ wo deɛ wɔbɛka sɛ wo deɛ sɛ wonni haw, wo deɛ sɛ wonni problem, wahu deɛ mekyerɛ no? Obi problem a wafeesi ama no atwa mu no, obi haw a ɔkɔɔ mu, obi amaneɛ a ɔhunuiɛ no, nsohwɛ a obi kɔɔ mu no, Ebia wo deɛ, na wo deɛ wonnu wo ho kɔta, wo deɛ, wo deɛ, wo deɛ wommɛn ho koraa. Wahu deɛ mekyerɛ no? Ɛnnɛ, nnipa no, ebia na nneɛma asesa ayɛ dɛn de ama no. Ɛnyɛ sɛ nneɛma sesa a, problem nyɛ dɛ mma. Problem no deɛ, ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛba. Nanso, sɛdeɛ wo deɛ wohu wo problem sɛ, wo deɛ wo problem no, ɛɛ, ɛ, ebi nni hɔnom, wo deɛ ebi nto wo bi, na wo deɛ, wo koraa deɛ, adɛn nti na wo koraa deɛ wote ase? Nka ɛsɛ sɛ wonom aduro na wuku wo ho. Nka ɛwɔ sɛ wohyɛ wo ho akɔmfo na wuku wo ho. Mɛnhyɛ wo ho akɔmfo, menni wo ho awu, mmerɛ bɛsesa. Ɛno nti na mede yɛn Agyenkwa Yesu Kristo, n'adamfo anaa sɛ ne yɔnko pa ara, Lazarus de yɛɛ mfatoho de yɛɛ dɛn? de maa wo no. Sɛ Lazarus koraa na wawuo no, ɔwuu bɛyɛ nna mmiɛnsa, nanso ɔno koraa ɔnyaa anidasoɔ, ɔno koraa no, Yesu Kristo kɔ kɔnyanee no maa no bɛtoaa n'abrabɔ so, ɔkɔ kɔnyanee no maa no ba bɛtoaa ne dwumadie so. Wɔ aber a nyimpa yi nim sɛ sɛ owu a na oewu, wo dwumadie, wo biribiara asa, nanso Lazarus ne time no soeɛ no, yɛnyanee no saa ma ne bɛtoaa n'abrabɔ so. Na anka mpɛ sɛ wo a wo deɛ Nyame ahwɛ wo so abɔ wo ho ban ama ade pa akye wo, ana wo deɛ wohunu sɛ w'abrabɔ to atwa meboa a, hwɛ w'akwantuo no, ɛyɛ mmerɛ, time so a wobɛtu, wate, te sɛ me a meda ha yi a merepɛ akwantuo atu, ɛɛ amanfoɔ aburokyire yi, me, mepɛ bi akɔ no, menim sɛ ɛyɛ mmerɛ, ɛyɛ time, ɛso a. Ɛso a, ɛso a, ɛnyɛ obi na ɛbɛka akyerɛ me. So wate aseɛ? Ahaa. Ebia na wo deɛ yɛahyɛ wo bɔ, yɛaprɔmese wo, amanfoɔ ahyɛ wo bɔ aprɔmese wo, yɛbɛma wo sika ayɛ adwuma, yɛde wo bɛtu kwan, hɛ, ɛ, yɛ, yɛbɛyɛ wo sei, yɛbɛyɛ wo sei, but mmerɛ no duru a, na yɛrefiusu wo, anaasɛ wɔn werɛ afi wo, wɔadan wɔn akyi de ayɛ dɛ, de ama wo. Mese, ɛyɛ mmerɛ, time no so a, abɔntensoni koraa na ɛbɛboa wo. Wate aseɛ? Abɔntensoni na ɛbɛyɛ dɛn? Ɔbɛboa wo, ɔbɛtwa n'ani ayɛ dɛ ahwɛ wo. Ebia na wode yɛ w'abusuafoɔ, ebia na wode yɛ wo twotwomtwofoɔ paa a na wɔn adan wɔn akyi de ayɛ dɛn? De ama wo. But ɛberɛ no so a Nyankopɔn bue kwan no de ma wo a, abɔntensoni a ɛnyɛ wo busuani no no, ɛnyɛ wo yɔnko no no, ɛnyɛ wo hwe wonim no no, ɔbɛdan n'ani de ahwɛ wo na wo haw a ɛha wo, wo problems a wo face nyina no, Nyankopɔn bɛfa no so na waboa wo na wasoɛ wo. Ɛyɛ mmerɛ, ɛyɛ time. Yɛyɛ time. Enti mɛntwɛn sɛ wobɛyɛ yie, ɛntwɛn sɛ wobɛdi yie, ɛntwɛn sɛ wobɛtu kwan, ɛntwɛn sɛ wobɛsi amanfoɔ fie akɛseɛ, ɛntwɛn sɛ wobɛda cars akɛseɛ mu ansa na woahu sɛ Onyankopɔn ayɛ bi ama wo. So wate aseɛ? Aha, hwɛ, meda me mpa so yi, ɛ, nneɛma nkɔ yie koraa saa o. Hɛ, ɛ, ɛ, ɛ, ɛ, mewɔ me haw paa, mewɔ me problems paa, so wahu, ɛ, mewɔ ɛ, m'anisoadehunu a, anka ɛkaa me nko na anka ɛnnɛ, ka me nsa ayɛ dɛn, aka. So wate aseɛ? Na me nsa nkae a, mentwɛn sɛ me nsa nka ansa na mede aseda ayɛ dɛn ama Nyankopɔn. Mentwɛn sɛ mentu me kwan a merepa atuo no ansa na mede aseda ayɛ dɛn ama Nyankopɔn. So wate aseɛ? Ɛberɛ a mewɔ me haw mu no, ɛberɛ a mewɔ me problems mu no, ɛberɛ a mefesi me haw no, ɛna mede aseda bɛma Nyankopɔn. Ebia na ɛnam saa yɛ so koraa na Nyankopɔn abue me kwan ayɛ dɛn de ama me. So wahu? Enti obi mantwoa wo da no, w'adamfo bi nkyɛn a woda no, hɛ, baabi papa a wonnya nte no, fa aseda ma Nyankopɔn, ɛnam saa yɛ so, Nyame, ɛbɛyi wo afiri hɔ nom, na wama wo baabi papa ada, Nyame, ɛbɛyi wo afiri kɛtɛ no so, na wɔde wo aba abɛto mpa papapa so. Ɛyɛ mmrɛ o, ɛyɛ time, time changes, mmrɛ ɛsesa. Enti wo mmerɛ bɛtumi asesa ama wo, mmerɛ bɛsesa ama wo. Sɛdeɛ adeɛ kye wo no, ɛyɛ saa na wo haw no, adeɛ bɛkye so na afiri hɔ. Wahu? Saa na w'akwantuo no, adeɛ nkye no na ɛkwan abue de ayɛ dɛn? De ama wo. Saa na wo yafunu mu a emu ato no, hɛ, ab, ɛ, adeɛ nkye no na woanya yafunu. Nnoɔma bɛsesa de ama wo. Merehyɛ wo nkuran. Nkɔnom nsa mfa nyɛ wo ho, mɛnnom nsa nyɛ tantantan ma w'atamfo nnya wo. Woahu deɛ mekyerɛ no? Mɛnkɔhyɛ wo ho akɔmfo nka w'ano aduro, na wote ase no, anidasoɔ wɔ hɔ de ma wo. Yɛfrɛ no Ɔheneba Nyamekyɛ. Wobɛtumi a follow me wɔ me Facebook page no, at the same time wobɛtumi eh, a follow me wɔ me YouTube channel no, Ɔheneba Nyamekyɛ. So woahu deɛ mekyerɛ no? Mesrɛ wo sɛ woduru hɔnom a, wo subscribe a na wa like deɛ ayɛ dɛn de ama me wɔ me YouTube channel no Ɔheneba Nyamekyɛ mesrɛ mo mo follow me ɛwɔ ɛɛ me Facebook page no like ma me na san follow me ɛwɔ me YouTube page no ɔho dɛ mekyerɛ no subscribe to me YouTube channel no na like hɔ yɛ dɛ fa ma me yɛfrɛ me Ɔheneba Nyamekyɛ ɛyɛ mo ho dɔ ɛɛ mo ho anigyeɛ nti na tɛm bia mede yɛ dɛ mede ba ha mehyɛ wo nkuran na maka akyerɛ wo sɛ fa aseda matwa adi ampa Onyankopɔn Ɛberɛ a de akye wɔ ɛ fa aseda ma Twadiam to Nyankopɔn baabi bia a wohyɛ biara, sɛ wohyɛ tɔlɛte so, sɛ wohyɛ he, baabi a wowɔ biara wotumi de aseda ma Nyankopɔn. Deɛ Nyame hwehwɛ afiri wo hɔ no no, fa N'aseda fa ma no. Fa N'animuonyam fa ma no. Mese, deɛ Nyame ayɛ ama me ne wo mmienu no, nnipa biara ntumi nyɛ o. Hwɛ, sɛ nnipa boa wo a, ɛnyɛ nnipa na aboa wo, ɛyɛ Nyame na ɛnam nnipa no so aboa wo. Deɛ obi ayɛ ama wo biara mfiri ɔno ara ne pɛ mu, ɛnyɛ ɔno ara n'ahoɔden, ɛnyɛ ɔno ara ne tumi. Nyame ahoɔden na ɛbaa no so, Nyame na ɛhyɛɛ no, Nyame na ɛse ɔnyɛ mfa mma wo. Ɔyɛeɛ no, wanyɛ amfa amma obiara, ɔyɛ maa Nyankopɔn. Adeɛ biara a nnipa yɛ ma nnipa biara no, yɛyɛ ma Nyame, yɛnyɛ mma nnipa. Sɛ woyɛ biribi ma nnipa na wohwehwɛ akatua a, ɛ, Nyame, ɛ, mfasoɔ biara nni so. Deɛ wobɛyɛ ama nnipa biara, deɛ wobɛyɛ ama obi biara no, hwehwɛ akatua firi twerɛdua mpo Nyankopɔn hɔ, na ɛyɛ Ɔno ana Ɔtua ka, ɛyɛ Ɔno ana ɛ, time no so a Ɔde w'akatua bɛyɛ dɛn bɛma wo. Sɛ woyɛ biribi ma obi na wohwehwɛ akatua no afiri nnipa no hɔ a, ɛyɛ business na wo ne nnipa no yɛ, hands go hands come. Ɛno no wɔ hɔ o. Ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ akatu ɛ ɛ menhu sɛdeɛ mesi nka no koraa but deɛ ɔbɛyɛ ama nipa biara deɛ ɔbɛyɛ ama obi biara no hwehwɛ hwehwɛ akatua ɛfiri Nyankopɔn hɔ wate aseɛ na deɛ meka nyinaa ne sɛ ɛyɛ mmerɛ wo taa mo so a wo deɛ wo mbɔ wankasa wobɛhu mmerɛ bɛsesa de ama wo mmerɛ ɛbɛsesa de ama wo na sɛdeɛ meka sɛ woyɛ biribi ma obi a Nhwehwɛ akatua mfiri nnipa no hɔ no, na mmom hwehwɛ akatua firi Nyankopɔn hɔ no. Ebia na woasom obi, ebia na woadi obi akyi mfie anaasɛ mmerɛ bebree, woasom no, woasɛe w'adagyeɛ, woasɛe wo mmerɛ bebree de asom obi, so wohu ne mekyerɛ no? But ɛberɛ bi redu no, ne promises a ɔpromise woɔ, ne nneɛma biara, bɔhyɛ bi a ɔhyehyɛ wo sɛ nka ɔbɛdi so ɔbɛyɛ ama wo no, Ɛberɛ bi duruiɛ, obi atete wo ne no ntam, anaasɛ ntam tete aba, yɛasɛe wo akyerɛ saa nipa no. Hwɛ, w'adagyeɛ a wosɛe wɔ nipa no ho, wo mmela a wosɛe wɔ nipa no ho. Mɛnka sɛ me deɛ manyini, seesei nneɛma kaakyire bi ayɛ dɛ de ama me. Hwɛ, hwehwɛ kaakyire firi Nyankopɔn hɔ. Deɛ woyɛ maa nipa no, woyɛ ma Nyame, wate. Mɛmbelɛ, Nyankopɔn ɛberɛ pa mu no ɔbɛtua wo ka. Ebia nipa no na ntua wo ka but Nyankopɔn deɛ ɔbɛfa obi so atua wo ka ɛno nti na mese woyɛ biribi de ma obi a nhwehwɛ akatua mfiri nipa no hɔ woyɛ saa ɛyɛ business na wo ne nipa no ɛyɛ ɛkabɔ tumi ba mu wo ne obi yɛ business a ɛkabɔ tumi ba mu business no ɛtumi collapse ɛtumi sɛe wate aseɛ yɛ nyina ɛyɛ aware but sɛ wohunu sɛ yɛ Nyankopɔn na woyɛ ama no a wode Nyankopɔn ntam business wode nyame ntam a business no ɛncollapse da Nyankopɔn ɔnni wo hwammɔ da Nyankopɔn ɔnyi n'anim mfa mma wo da Nyame ɔnni wo hwammɔ Wate aseɛ? Wo berɛ no ne time no so a time no a time no a wobɛtumi de ayɛ adwuma no time no a nhyira no ba a wobɛtumi de ayɛ adwuma no ɛso a Nyame de bɛma wo Saa na ɛteɛ Enti deɛ wobɛyɛ ama nipa biara, som a wobɛsom obi biara, w'adagyeɛ, wo mmerɛ a wobɛsɛe de ama obi biara no, ɛyɛ mmerɛ. Fa ma Tweaduampɔ Nyankopɔn. Mmerɛ no so a, Nyame no ankasa bɛtua wo ka. Enti mfa ho ne nipa no hwammɔdeɛ a wadi wɔ hɛ, ɔdi wo hwammɔ, nanso taam no so a, ɔno ɔdi hwammɔ no, Nyame bɛsan afa ne so aboa wo. Nyame bɛsan afa ne so asan aboa wo. Ɔno ara na ɛkaa sɛ, me a na mekaa sɛ mentumi mmoa wo, nanso na meboa. Ɛyɛ Nyame na ayɛ. Nyame na ɛbɛka n'akoma. Nyame na ɛbɛsan atwe no aba. Ɛyɛ mmerɛ, ɛyɛ time. Wate aseɛ? Hwɛ, yɛn mu bebree wɔ hɔnom a yɛkɔ nsɔhwɛ mu. Yɛn mu bebree wɔ hɔnom a yɛkɔ ɔhaw mu. Yɛn mu bebree wɔ hɔnom a yɛfesi problems, ohia, ahokyerɛ, wahu deɛ mekyerɛ no. Yɛn mu bebree pɛ akwantuo a yɛde atu. Wate aseɛ? Hwɛ wo haw a wofa mu no, wo hia a wofa mu no, wabɛbrɛ sɛ ɛ a a ɛ wɔde sɛn ɛ abawo a wɔde sɛn wowo a na wawu no, mese ɛyɛ mmerɛ. Yɛwɔ problem bi wɔ hɔnom a na Nyame ma wafa mu. Ɛyɛ training, Nyankopɔn de wo fa nteteɛ bi mu, Nyankopɔn de wo fa amaneɛ bi mu ama sɛ berɛ no so na sɛ wɔsoɛ wo a, wobɛhunu sɛ mm, Ampa, ohia ɛya, ahokyerɛ ɛya, ɛkɔm ɛya, so wohu de mekyerɛ no? Nyame de wo fa nnoɔma bi mu, ɔɔtete wɔ nnoɔma bi mu, ɔɔhyɛ wo den wɔ nnoɔma bi mu, na sɛ berɛ no so no nso ɔde wo yiedie ma wo, ɔde w'akwantuo ma wo, ɔde w'ahotɔ ma wo, ɔde baabi papa a, baabi, baabi bɔne a na wo da na sesei wasesa wo dabrɛ mu de ama wo no, ɔde ma wo a, na ɔkyena bi wo hyia obi a ɔda abɔnten, wo hyia obi a ɔda mantwea, wo hyia obi a ɛkɔm de no, wo hyia obi a na ɔnnya yafunu nwoba, Wobɛhunu sɛ ampa, mmerɛ bi na saa situation wei, na saa ɔhaw wei, na saa amane wei na mewɔ mu bi. Hɛɛ, me nua, ɛbere pa so, ɛbere, ɛbere pa bɛso ama wo, anaasɛ nneɛma bɛsesa ama wo. Wobɛnya atenka de ama wo nua no a, na saa ɔhaw no a na wowɔ mu no a, ɛnnɛ Nyame asoɛ wo a woahu obi a ɔwɔ saa ɔhaw no mu no, wobɛnya atenka ama saa nipa no, na mmoa biara a wowɔ biara no, wode aboa saa nipa no. Yɛn mu bebree wɔ hɔnom a, yɛn ahokyerɛ a yɛfa mu no, Anaasɛ yɛn mu bebree wɔ hɔnom a, ɔhaw a yɛrefa mu no, yɛn mu bebree wɔ hɔnom a, amane a yɛrefa mu no yɛ ntetee a Nyankopɔn de rema yɛn, na ɔkyena, sɛ wɔsoɛ wo a, woahunu sɛ hia reya. Woate aseɛ? Sɛ wotumi tu kwan a, na woahunu sɛ, mm, ɛɛ, baabi a, baabi a me nua no teɛ no, Ɛhɔ nyɛ nko ye ma no, ne ho kyere no, enti sɛ mewɔ mewɔ mmoa bi a ɛwɔ sɛ mede boa saa nipa no. Nyame de wo faa nteteɛ bi mu, wɔde wo fa nteteɛ bi mu, na wɔkyena nso wɔsoɛ wo a, wonya tema, woanya ɔdɔ, woanya, woanya, woanya wɔde sɛn, ayamuhyehyeɛ de ama wo nua. Enti wo haw a wokɔ mu no, ɛnyɛ saa kwa. Mmerɛ bi bɛso ama wɔ ama Nyame asesa wo, mmerɛ bi bɛso ama Nyame asoɛ wo, mmerɛ bi bɛso ama woanya anidasoɔ, na wohunu obi a ohu ne ho sɛ anidasoɔ ni hɔ a, wanya bi aka akyerɛ no, wanya bi aka akyerɛ no, wanya bi aka akyerɛ no, nneɛma bɛsesa ama wo. Emu ho abomfia, eh, mɛnhyɛ wo ho akɔmfo, menku wo ho. Mmerɛ bɛsesa. Ɛyɛ mmerɛ na Nyankopɔn de yɛ n'adwuma. Ɛyɛ time ana ɔde yɛ n'adeɛ. Time no so a, na aso. Mehyɛ wo nkuran sɛ ɛberɛ a wote ase no, nneɛma bɛsesa ama wo. Lazaro so koraa a na wawu nnansa koraa no, wɔ no koraa no, wɔ no koraa mpo no, ɔnyaa anidasoɔ san ba bɛtoaa n'adwuma so a, ka mpɛ, a, nka mpɛ, ɛ, ɛ, ɛmpra ahe na wo a wo deɛ Nyame da bi a ɔhwɛ wo so ma adepa kye wo a na ɔnni anidasoɔ anaa sɛ ɔmma nnoɔma nsesa mfa nyɛ dɛn ɛmfa mma wo. Meda mo ase. Ɛyɛ mo adeɛ nyinaa Ɔhene ba Nyame kyɛ. Sɛdeɛ mekaeɛ no. Ɛɛ wobɛtumi ahyɛ me program no de ayɛ dɛ ɛde ama me fa ma ɔdɔfoɔ bi a ɔhu ne ho sɛ nidasoɔ nyɛ dɛ ɛnni hɔ ɔhu ne ho sɛ ɔno deɛ ɛberɛ ɛkɔ ɛde ma no ɛberɛ nkɔɛ hyɛ program no anaasɛ hyɛ me video no ɛɛ fa ma obi biara mo adeɛ nyinaa ɔhene ba nyamekyɛ wobɛtumi afolo me facebook page no ɔhene ba nyamekyɛ na walike me page no na wasan asɔsora wobutu me youtube channel no ɔhene ba nyamekyɛ Mesrɛ mo wo subscribe to me YouTube channel no a na wasan ayɛ dɛn a like de ama me. Meda mo ase sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbere mu biara no sɛ meba a wobɛnya notification no na notification no sɛ wobɛnya a eh, wo subscribe to me YouTube channel no a na wamia bell bi wɔ hɔ no na wamia so womia so a top one no top one wokan firi ɛfam no a deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa wɔ soro no na wamia so any time bi a mɛba biara no wobɛnya notification no wɔ eh, wo machine no so na waba abɛfolo me anaasɛ waba na waba abɛtie me meda mo ase bebree eh, ɛna nɔpa yi mesrɛ nyankopɔn nhyira de ma obi biara eh, yɛda nyame ase sɛ wahwɛ yɛ nyinaa so abɔ yɛn ho ban ama adepa akye yɛn na yɛsrɛ nyankopɔn sɛ Yɛde firi mu na yɛrepue abɔnten akɔ adwuma no, sɛ yɛrekɔdi dwa, sɛ yɛrekɔtɔn adeɛ, sɛ yɛrekɔ akɔtɔ aba ne aba abɛtɔn, sɛ yɛne obi wɔ appointment fa sikasɛm ho, ɛɛ, yɛne obi wɔ appointment fa adwumasɛm ho, adeɛ biara a ɛda yɛn so a ɛna anɔpa yi yɛrepue na yɛakɔ akɔfeesi biara no, mesrɛ Nyankopɔn nhyira de ma obi biara sɛ, Onyame mmɔ obiara ho ban, Onyankopɔn nka obiara ho na ne haw ne ne dadwene biara no a ɛna anɔpa ɔrepue no, Nyame. Mma wo nsa nka ɔnsoɛ wo. Wo ba fie a Nyame mma wo fa sedeɛ nyɛ dɛ mmra. Wo kɔ na kɔ tɔ na wo bɛ tɔn a Nyame ma yɛ ntɔ. Wo a wo de kɔ akɔ tɔn nso Nyankopɔn ma yɛ ntɔ nyɛ dɛ nfa ma wo. Wo a wo kɔ wo kɔ meet obi na wo ne no aka sika sɛm no eh Nyankopɔn mma nipa no nye ntom na sika no mo nsensan agreement no biribiaa na biribiaa nkɔ so. Sɛ yɛ adwuma ɛna nnɛ wo kuta ɔfa a wo de kɔ akɔ pɛ wo kuta wo CV a wo de kɔ akɔ pɛ a Mese Nyankopɔn nka wo ho, wo kɔ na wode osi bi no kɔ a, yɛnye, yɛnsom, yɛmmɔ wo adwuma no bi, wo fa a no, yɛnye na yɛne wo, yɛmmɔ wo adwuma no bi. Nyame nsoɛ wo, Nyame mma wo mfa sedee mmra fie. Wo kɔ no a, wo ba nso a, Nyame nka wo mfa wo mɛduru efie asomdwie mu. Nyame nhyira mo, Nyame nka mo ho, ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Meda mo ase, meda mo ase.